Helo, siwmai. Siri Gwilym ydw i, ac rwy'n gweithio yn yr Adran Marchnata yma ym Mhrifysgol Abertawe. Dwi yma heddi i siarad â chi am sut y gellech chi helpu a chefnogi'ch plentyn trwy'r broses glirio. Efallai bod eich plentyn yn ystyried clirio am nifer o resymau. Mae'n bosib dydy'ch plentyn ddim wedi cyflawni'r graddau yr oedd yn ei ddisgwyl. neu ei fod hi wedi cyflawni'r graddau gwell nag oedd yn ei disgwyl. Mae clirio hefyd yn broses ymgeisio hwyr, sy'n rhoi cyfle i'ch plentyn i ystyried gwneud cais i brifysgol os nad yw e eisoes wedi gwneud. Felly, does dim rhaid i'r broses gyrrio fod yn un llawn straen. Rydyn ni yma i chefnogi chi gam wrth gam drwy'r broses. Mae yna llawer o bethau y gellwch chi i wneud i cefnogi'ch plentyn a helpu i paratoi. Yn gyntaf, gwnewch eich ymchwil. Drychwch drwy wefan UCAS a gwefan Prifysgol Abertawe i weld pa gwrsys sy'n gael trwy clirio. Cofiwch hefyd edrych ar gofynion mynediad ar gyfer y cwrsiau hynny. Gwnewch rester o'r cwrsiau mae gan eich plentyn diddordeb ynddynt. A hefyd, nodwch y rhifau ffôn er mwyn bod yn barod i ffonio a fore diwrnod canlyniadau. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn barod cyn ffonio'r linell gymorth. Bydd angen i'ch plentyn ddarparu i rhif adnabod personol UCAS, y graddau mae wedi cyflawni a'r coder cwrs ar gyfer y cwrsiau mae ganddo ddiddordeb neu cais amdanynt. Pan fydd eich plentyn yn ffonio, bydd aelod o'n tîm yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddo a arwain trwy'r broses ymgeisio. Fel arfer, mae'n posib nodi yn y fan a lle os gallwn ni cynnig lle iddo. Unwaith eich plentyn dderbyn cynnig wrthym, bydd yn derbyn cadarnhad dros e-bost a thrwy UCAS. Wedyn bydd eisiau eich plentyn Fe wna'r Hwb UCAS i dderbyn y cynnig. Os yw eich plentyn yn dal lle mewn prifysgol arall ac mae wedi ail-ystyried ac eisiau gwneud cais i Brifysgol Abertawe, cysylltwch â ni yn gyntaf jest er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni yn gallu cynnig lle iddo. Wedyn, bydd eisiau eich plentyn hunan ryddhau o'i cwrs greiddiol trwy Hwb UCAS ac yna gallwn wneud cais i Brifysgol Abertawe. Cyn gynted bydd eich plentyn yn derbyn cynnig am le, bydd yn gallu gwneud cais am llety, a gallwn ni arwain drwy'r broses honno ar y ffôn. Cofiwch fod gyda ni llety penodol ar gyfer myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg. Unwaith i'ch plentyn derbyn cadarnhad o'i le, bydd angen i chi gysylltu cyllid myfyrwyr er mwyn rhoi wybod iddynt am y newid. Yn ystod yr anwad, bydd cyfle gan eich plentyn siarad â'r un o'r llif sgennaf myfyrwyr ac aelod o staff academaidd, er mwyn dysgu rhagor am y cwrs mae ei wedi ddewish ac i ddysgu siwr profiad yw astudio yma yn Brifysgol Abertawe. Felly, yn y cyfamser, gellwch chi ymweld â'n ngwefan i ddysgu rhagor